Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.
Insellmilkom u nilqagħkom għal episodju 25. F'episodju 24, il-qriema, malli Anton Barbara għarrafhom illi reġiment suldati kien ser jaħbat għar-Rabtin, ingħaqdu u kienu ta' fehma waħda illi jagħtuhom daqqatit taħt it-tmexxija tas-Sur Slaw. Is-Sur Snow u sħabu xorta waħda tħassbu dwar jekk kellhomx saħħa biżżejjed joħduha mal-Franċiżi, għalhekk ġiethom f'rashom li jitolbu lil Ċensu Braret jingħaqad magħhom u hekk il-Qriema flimkien mal-Kalkariżi jaħbtu għall-Franċiżi huma u telgħin ir-Rabat. Ir-reġiment Franċiż kien fih għaxqa Tara ħtiela lejn ir-Rabat, armat sa snienu, imżejjen bl-isbaħ uniformijiet u armi. Imma Ayla kien intebaħ b'dak illi kellhom f'rashom il-Qriema u l-Karkariżi. Is-Sur Slawgat inqeda b'daqsxejn ta' tfajjel, illi ġegħlu jitla' fuq torri qadim fuq l-għorja tas-Samra, ixejjer ċaħruta ħamra malli reġiment jasal qrib it-turretta. Mas-sinjal beda jseħħ il-ħbit tal-Maltin fuq il-Franċiżi. Tgħid il-Maltin iseħħilhom iġibuha żewġ meta jiġu sider ma' sider mal-Franċiżi. Naraw. Iżda s-suldati Franċiżi, imħarrġin tajjeb fis-sena tal-gwerra, ma nfixlux u anqas qatgħu qalbhom B'għajta li twaħħax fuq fommhom u bl-armi maħfunin tajjeb f'idejhom, b'salt wieħed qabżu l-ħitan tas-sejjieħ u ġew, sider ma sider, mal-qriema! Qamet taqtigħa, bla ħniena. Il-Franċiżi kienu nies ta' ħila u jafu jinqdew bl-armi, imma l-qriema? Il-qriema kienu f'dagħdigħa li twaħħax. Iż-żewġ tajfiet inxtaħtu fuq xulxin bħal Il-pup feroċi, il-Franċiżi jinfdu bil-bajonetti u jaqsmu l-irjus biċ-ċip ta' Lazzarini, filwaqt li l-Maltin kienu jfajru bl-istanek, jaħsdu bl-imnieġel jew itaqqbu bl-imniedri lil kull min jiġi quddiemhom u kollha f'daqqa jgħajtu għajjat tal-ġenn, jistgħu xulxin u jonfħu Qishom barrin fl-arena. Is-Sur Slawgat, wiċċu aħmar skorfna, għarqan xraba, għajnejh itajru xrar u jilgħeġ bħal minfaħ, kien jiġri 'l hawn u 'l hemm ifgħajjar bix-xabla, jħeġġeġ u jagħmel ħila lin-nies tiegħu. Salvu Cilia kien f'dagħdigħa ma jarax art. Wara li spara ż-żewġ kubetti tal-kaċċa li kellu, qabad waħda minnhom mill-kanna u beda jdawwarha b'saħħa ta' ġorf fuq l-irjus. Għall-ewwel kien jgħajjat biex jagħmel ħila lil sħabu iżda mbagħad telgħatlu oqla fi griżmejh u ħanqitu. Anton Barbara nxteħet fid-deffa bil-ħrara ta' qalbu kollha. Fis-saħna li kien fiha waqagħlu bħal għamad quddiem għajnejh u ma baqax iqis il-periklu Daħal qalb għadd ta' suldati Franċiżi, ixejjer u jfajjar bix-xabla u jaqbeż u jgħajjat, Donnu, invażat! Meċċ xi erba' Franċiżi mal-art imma imbagħad sab ruħu mdawwar mill-għedewwa li mekkowh mal-art u tawh bla ħniena. Hu kien jitlef ħajtu kieku Dovic Abela u xi tnejn oħra ma nxteħtux b'saħħa barranija fuq il-Franċiżi u ħatfuh minn ħalq il-mewt. Intant kienu ndarbu ħafna nies u bosta tilfu ħajjithom. Saret biċċerija tal-biża' u l-ħamrija tal-għelieqi fejn ġara t-taqbid issaqqiet bid-dmigħ. Iż-żewġ naħiet taw u qalgħu bl-għajnejna imma ħadd Ħadd ma ċeda pass wieħed, baqgħu mqabbdin f'xulxin f'sakra ta' qilla li tbaqbaq id-demm u twebbes il-qlub. Kienu ilhom biċċa sewwa f'taqbida bla għehda. Ħafna mill-kumbattenti sfaw minxurin fuq il-ħamrija u t-tabib Micallef, il-kappillan Caruana, Dun Pietru Pawl Psaila, Dun Piet Farrugia u qassisin oħra kienu sajrin bla nifs Fs, iduru bil-midruba, Riema u Franċiżi jikkonfortawlhom qalbhom u jħejjulhom ruħhom għal quddiem Alla. Dun Pitru Pawl, li kien qassis daqs ġgant, kellu jdejh jikluh biex jaħfen xi garżuma Franċiża u minn taħt fajjar kemm felaħ fuq is-suldati Franċiżi iżda, malli nstabtu mal-art, Riema jew Franċiżi, Kienu t-tnejn jarawh sejjer fuqhom u jdur bihom bil-ħrara u l-ħniena ta' missier. Madanakollu, l-għajjat, it-twerżiq, it-tfaqqigħ u l-ħsejjes ta' dik it-taqbida ħarxa kien qiegħed jinstema' minn Ħal Qormi. U dawk li kienu għassa fuq il-parjan tal-mitħna tar-riħ, meta raw dik il-qirda kollha, bdew idoqqu l-bronji b'saħħithom kollha, biex ixewxu n-nies li kienu baqgħu r-raħal. Hemm, hemm qamet ħamba kbira! Xjuħ, nisa u tfal li kienu baqgħu d-dar b'qalbhom ittaqtaq jistennew lil nieshom li marru għat-taqbida, Ħarġu fil-pjazez u fit-toroq tar-raħal, min jikbi, min jixher, dak jisħet il-Franċiżi u l-oħra titlob lil San Ġorġ jaqbeż għal żewġha jew għall-uliedha. Fir-raħal qamet taħbila Tal-ġenn! Min jiġri 'l hawn u min jiġri 'l hemm, ġirien iħabbtu l-bibien, nisa jixirfu fit-twieqi jistaqsu x'kien ġara, tfal jiżerbu u jitfixklu fis-saqajn, klieb jinbħu u l-qniepen idoqqu bla għeda u l-bronji jnewħu bil-qawwi donnhom Iħabbru li ġejja l-mewt. Ħafna xjuħ u nisa u tfal tathom sfiċċa, ma felħux jibqgħu aktar fir-raħal jistennew l-aħbarijiet. Qabdu dak li sabu f'idejhom u ġrew lejn it-triq tal-mitħna biex imorru jgħinu lil nieshom. X'setgħu jagħmlu dawk in-nisa u xjuħ u tfal kontra s-suldati ta' Bonaparti mdarrijin fil-gwerer? Ħa! Imma għad-dehra tagħhom, l-irġiel ta' Ħal Qormi ħassew f'ħawra ta' qilla u nxteħtu bi xruħija akbar fuq il-Franċiżi. Dawn mhux talli ma reġgħux lura, iżda ta' gwerrieri qalbiena li kienu, ingħaqdu għal nija u taw Kolp li kien iġarraf kull ma jsib quddiemu kieku dawk il-qriema li waslu l-aħħar ma rifdux lil dawk ta' qabilhom. Il-miżen tar-rebħa kellu żewġ kefef mgħabbrin indaqs. Kienu telgħin u niżlin, issa togħla waħda u mbagħad titla' l-oħra, skont ix-xorti tat-taqbida. Iż-żewġ naħiet kienu għamlu ħilithom kollha u ħlew saħħithom, iżda ħadd, ħadd minnhom kien għad ma seħħlu jegħleb lill-ieħor, u l-kapijiet tat-tnejn bdew jitħassbu x'kien se jkun għażilhom. Imma, f'daqqa waħda, instema' għajjat, sparar u ġiri riesaq minn ħdejn il-bieb ta' Fleur de Lys! Il-qriema waqqfu widnejhom u l-Franċiżi ħadu dehxa. Is-Suslaw ħa nifs qawwi. X'kien inqala'? X'kien inqala'? Vinċenzu Borg! Vinċenzu Borg kien wasal bil-Kalkariżi tiegħu! Kienu resqin b'ġirja qishom qabda mniegħel miklubina demm tal-Franċiżi. Bil-ġiri tagħhom qajmu sħaba trab li minnha kienu ħarġin ħsejjes tal-biża' bħal ragħad, ragħad li jħabbar tempesta. L-uffiċjali Franċiżi, meta lemħu dik il-mewġa ta' qilla riżqa lejhom, kif kienu magħtnin bit-taptipa li qalgħuhom il-qriema, dehrilhom li aħjar irreġġgħu lura s-suldati tagħhom biex ma jisfgħux misħuqin bejn il-qriema u l-Karkariżi, għax is-suldat tajjeb huwa dak li jaf iqis meta għandu javvanza jew jirtira. Aħjar jirtira minn ragħ u b'saħħtu milli jintrebaħ mill-għadu u jintilef. Għalhekk, dak li kien jikkmanda l-Franċiżi ta ordni biex it-trumbetti jdoqqu rtirata u dikment is-suldati li kienu mgħallmin tajjeb infirdu mill-qriema, qabżu bil-ħeffa l-ħitan tas-sejjieħ u ngħaqdu f'riġiment f'nofs it-triq. Ħallew warajhom għadd kbir ta' mejtin u feruti iżda ma kellhomx, ma kellhomx żmien jiġbruhom għax il-Maltin kienu qegħdin jagħfsu sħiħ fuqhom u malli l-fizzjal għolla idu u għajjat l-ordni, il-Franċiżi telqu jgħaġġlu lura mnejn kienu ġew. Il-Maltin baqgħu jsusu warajhom jixħtulhom il-ġebel u jisparaw fuqhom, iżda s-suldati ta' Napuljun ma tħarbtux, baqgħu magħqudin tajjeb flimkien u dlonk iduru lura u jagħmlu n-nar fuq il-Maltin. Hekk li ħafna rġiel Franċiżi u Maltin baqgħu minxurin fit-triq ta' San Ġużepp. Il-Kavallier Blacà, li ftit qabel kien sellem lir-reġiment Franċiż u xtaqlu r-rebħa, meta sema' l-istorbju u l-isparar resqin lejn il-palazz tiegħu, xieref fil-gallarija biex jara x'kien ġara. u mgħalli lemaħ is-suldati Franċiżi neżlin lura min-naħa tat-turretta bil-Maltin jgħafsu fuqhom u jilagħbulhom bl-aħniena, tatu sfiċċa u bla ma ħasibha darbtejn daħal qabad xkubetta u ħareġ jispara fuq il-Qriema. Ma kinitx sparatura dik tiegħu. Il-Qriema u l-Karkariżi mgħalli raw dak il-kavallier jiġbed fuqhom Kif kienu b'demmhom ibaqbaq għall-Franċiżi, inxtaħtu b'saħħithom kollha fuq il-palazz, tefgħu x-xita ta' ġebel u għamlu n-nar. F'għadda ta' salib kissru t-twieqi u mbagħad tefgħu l-bieb ġewwa u daħlu qishom riefnu, riefnu li jobrom u jħarbat kulma jsib quddiemu. Il-qaddejja tal-palazz qalgħu taptipa bil-kif u dabbru rashom, u l-kavallier bla kama li ntebaħ x'kien għamel b'idejh, ħass demmu jiksaħ, ġismu qam xewk xewk, u qabditu hedla. Imbagħad, meta ra l-Maltin telgħin ħdejh u qralhom f'għajnejhom l-għadab ta' qalbhom, għaraf illi ma kienx hemm ħniena għalih, imma hu, hu kien bniedem qalbieni u ma riedx juri ruħu beżgħan minn dawk il-pajżani li dejjem kien qieshom bħala karfa, qabad xabla u beda jxejjer fejn ħabat laqat. Darab xi erbgħa min-nies u meddhom fl-art. Meta raw hekk, il-Maltin intilfu, intilfu, inxtaħtu fuq il-Kavallier bla ka, qatta' bla ħabel. Kulħadd jagħti kemm jiflaħ u għamlu trietaq 'il dak is-sinjur qalbieni iżda kburi hu mqit. Dik it-taqtigħa ta' ħdejn it-turretta qalbet folja fl-istorja ta' Malta. Il-Maltin jaqraw il-ġrajja f'dik il-folja ġdida, iżda xejn, xejn ma jqogħdu jqisu x'kien li ta bidu 'l dik il-ġrajja. L-istorja tirreġistra dak illi jsir u tħalli barra dak illi sata jsir. Għaliha, il-kieku ma jeżistix. Iżda, jekk aħna naħsbu ftit dwar il-ġrajja ta' dakinhar, nintebħu li kieku l-qriema u l-Karkariżi ma ħarbtux il-Franċiżi, dawn kienu jitilgħu r-Rabat u jrażżnu l-Maltin. U kieku l-Maltin tilfu dik ir-rawwixta, ma kienx isir l-imblokk. U kieku ma sarx l-imblokk kontra l-Franċiżi, L-Ingliżi ma kinux jissejħu għall-għajnuna u l-Franċiżi kienu jrabbu l-għeruq u ma jinqalgħux minn din il-gżira. U kieku sar dan, l-istorja ta' Malta matul l-aħħar seklu u nofs ma kinitx tkun kif inhi miktuba llum. Imma kif jiġri bosta drabi, in-nies jaraw l-effetti u xejn ma jħabblu rashom dwar il-kawża. U għalhekk, dik l-ewwel daqqa illi taw niesna biex iwaqqgħu l-bandiera Franċiża illi Napuljun ħalla tperper fuq din il-gżira, intilfet qalb il-ħsejjes li qajmet dik il-waqgħa. Dik il-lejla wara t-taqbida ġrat ħaġa unika fl-istorja ta' Malta. Barra l-Belt u l-Kottonera, il-bqija ta' dawn il-gżejjer waqgħu f'idejn il-Maltin. Mill-eqdem żminijiet sa ftit ilu, Malta u Għawdex kienu dejjem taħt saltna barranija. Imma dak in-nhar ta' rewwixta, missirijietna kienu ħelsu mill-madmad u qabdu f'idejhom il-Gvern ta' Malta u Għawdex bla ma kellhom il-ħadd fuqhom u damu jiggvernaw huma għal rashom sakemm sejħu lill-Ingliżi biex jgħinuhom kontra l-għadu. Imma sakemm ġew l-Ingliżi, il-Maltin kienu jmexxu l-gżira, kienu sidien f'pajjiżhom. Kienu ħatru kummissjoni biex tmexxi l-gvern tal-gżira u kienu għażlu kmand biex imexxi l-gwerra kontra l-Franċiżi. Mewġa ta' patrijottiżmu qamet fil-gżira Kulħadd kien mixgħul bil-ħrara għal art twelidu u n-nies kollha kellhom rieda qawwija biex ma jħallux il pajjiżhom jerġa' jaqa' taħt il-ħakma tal-Franċiżi. Il-poplu ħatar kommissjoni tal-gvern u wkoll assemblea nazzjonali. Għażlu membri tal-kommissjoni, il-Markiż Vinċenz de Piro, il-Konti Salv Manduca, il-Konti Ferdinand Theuma u n-Nutar Manwel Vitale. Fl-Assemblea Nazzjonali daħlu l-kapijiet tal-irħula kollha u l-kmandanti tal-battaljuni tal-kampanja. Il-poplu raha l-kmand tal-armi kollha f'idejn tnejn min-nies magħrufa minn kulħadd, in-nutar Manwel Vitale u l-kanonku Franġisku Saverju Caruana, li, bdew jissejħu ġenerali. Il-Kummissjoni ħasbet għall-ħtiġijiet tal-pajjiż, għażlet inkarigati biex jieħdu ħsieb il-kummerċ, it-teżor, is-saħħa u l-ikel tal-poplu. Il-kmandanti ħabirku biex jarmaw in-nies tal-irħula. Kull raħal ġabar l-irġiel tiegħu f'battaljuni, bil-fizzjali magħżulin fost il-kbarat tal-post. Ħadu l-armi mill-imħażen tad-dejma u mid-djar privati. Ħafru trunċieri quddiem is-swar tal-ibliet, ġarrew kanuni mit-torrijiet tax-xtut biex isaħħu dawk it-trunċieri, imblukkaw il-Kottonera, il-Port u l-Furjana u kull raħal messu medda mid-dawra tal-imblokk u bagħat il-battaljun tiegħu biex iħarisha u jgħasses għall-Franċiżi magħluqin wara s-swar. Il-Qriema messhom jgħassu fuq il-għolja tal-Ġiżwiti, dik il-ħodba ta' quddiem il-Knisja tal-Marsa tal-lum, li tiddomina l-Port il-Kbir u ġġib taħtha d-daħliet ta' ġewwa tiegħu. Hemm, is-suldati ta' Ħal Qormi, taħt il-kmand ta' Sur Slawgat, ħafru trunċieri u għammruhom b'armi u kanuni u qassmu l-għases lejl u nhar hekk illi l-Franċiżi tilfu l-użu tan-naħa ta' ġewwa tal-port u ma setgħux jimmanuvraw bla tfixkil il-bastimenti u l-bċejjex tal-gwerra li kellhom ankrati fid-daħliet tal-Isla, il-Birgu u l-Karkara. Imma battaljun fuq l-armi jitlob ħtiġijiet kbar, għodod tal-gwerra, ikel, ilbies u flus, u l-qriema rġiel u nisa li baqgħu r-raħal kellhom imiddu għonqhom biex isostnu l-battaljun tagħhom. Il-ħidma kollha tar-raħal ħadet xejra għall-gwerra. Il-bdiewa żergħu għelejjel biex jitimgħu s-suldati, l-għaġġiena u l-furnara ħabbżu għat-truppi tat-trunċieri kollha. Il-ħaddieda u l-mastrudaxxi qagħdu fuq it-tiswijiet tal-armi biss. u l-Burdnara ndaħlu biex iġorru munizzjon u proviżjon mir-raħal għat-trunċieri. Biex jagħmlu tajjeb għal dik in-nefqa kollha, il-kbarat u l-għonja tar-raħal ftehmu bejniethom, ħarġu somom ta' flus, ran u deheb u fidet, u ssellfu fuq bini u raba' li kellhom. Bħal qriema għamlu n-nies tal-irħula kollha ta' Malta, min qabad l-armi u mar jgħasses fit-trunċieri u min baqa' jaħdem fir-raba' jew fil-ħwienet biex iżomm 'il dawk li kienu fuq l-armi. Il-ħajja f'din il-gżira ħadet bixra tal-gwerra. Spiċċaw ix-xalar u d-divertimenti, inqatgħu l-festi, waqfu t-tberbieq u tbarid. In-nies dehru mħassbin u siktin u midijin fuq ħwejjeġ ta' hemm u tbatija, iżda fuq kulħadd kienet taħkem tqanqila ta' qilla għall-Franċiżi u ta' rieda qawwija biex jeħilsu minnhom. Ftit jiem wara li qamet ir-rewwixta, Mikiel Anton Vassalli kien nieżel waħdu qisu ras maqtugħa minn Fleur de Lys għal Ħal Qormi, Meta wasal ħdejn il-mitħna tar-riħ, resqu fuqu żewġ suldati qriema u waqqfuh. Riedu jafu min kien u fejn kien sejjer. Għax is-Suslaw, il-kmand, kien qassam suldati fit-toroq kollha madwar ir-raħal biex jgħassu għal min jidħol u joħroġ. Dan kien għamlu billi Ħal Qormi dak iż-żmien kien l-eqreb lejn il-belt u għalhekk kien hemm il-biża' li l-Ġakbini u l-ispjuni tal-Franċiżi li jżolqu 'l barra mis-swar Imorru jinħbew fir-raħal. Vassalli qal lis-suldati min kien, u għarrafhom li kien sejjer ir-raħal biex jiltaqa' mal-ħabib tiegħu Anton Barbara. Ġan, qed tisma' bħali? Qed tisma' bħali? Iżomm passi! Iva, anke jien qed nisma'. Min hemm? Min hemm? Ieqaf hemm! Ieqaf hemm għidtlek! Min int? Jiena, jiena Mikiel, Mikiel Anton Vassalli. X'ġejt tagħmel hawn? U fejn sejjer? Ġejt ir-raħal biex niltaqa' mal-ħabib tiegħi. U min hu l-ħabib tiegħek? Anton Barbara. Anton Barbara? Ah, dak ħaġa waħda mal-kmandant, hux veru? Iva, iva, ħaġa waħda mal-kmandant, naħseb aħjar inħalluh jgħaddi. Qal wieħed mis-suldati. L-ajjutant tas-Sur Slaw, dak? Żied l-ieħor, u kif qal hekk, mar met l-aċċarin wieqaf mal-ħajt u serraħ dahru mal-madrab tal-bieb tal-għalqa. Is-suldat l-ieħor mar intasab bilqiegħda fuq il-ħajt ta' Sejjieħ u Vassalli telaq lejn ir-raħal. Nista' nissokta fi triqti jien? Iva ħabib, mur, mur, mur għall-affari tiegħek! Kif kien kiebi u ħosbien, Vassalli ma kellux ħajra jiltaqa' ma' nies. Għalhekk għadda mill-wied, daħal fir-raħal mit-triq tal-palazz ta' Correa u baqa' sejjer iħabbat il-bieb tas-Sinjura Barbara. anqas li kien bil-magħmul. Dak il-ħin inqala' Dovik Abela, li kien ġej mill-Marsa riekeb fuq żiemel. Abela kien daħal fizzjal fil-battaljun tar-raħal u kien ġej lura biex jistrieħ wara jumejn għassa. Imma mid-dehra, l-aqwa xewqa li kellu ma kinitx dik li jserraħ ġismu, iżda illi jfarraġ qalbu billi jiltaqa' ma' Margherita Barbara, Abel, bħal vassalli u mandukas żgħir, kien mitluf wara Margherita. Imma hi, ta' xbejba twajba u għaqlija li kienet, dejjem baqgħet lura u dejjem rażżnet it-tqanqil ta' qalbha. Hi kellha rispett u qima kbir għat-tliet żgħażagħ u kienet tqishom mhux biss bħala ħbieb ta' ħutha iżda bħala nies ta' ġewwa. Imma għalkemm Margherita kienet iebsa magħha nfisha u kienet toħnoq xenqiet l-imħabba, Hi kienet tħoss bħal ħlewwa li tħannen kull meta Dovik Abela kien jersaq leha jew ikellimha. Is-Sinjura Barbara laqgħet iż-żewġ żgħażagħ bil-ħlewwa kollha għax hi kienet tqis ruħha bħala ommhom. Staqsiethom l-aħbarijiet u qalet lil Margherita biex iġġibilhom xi ħaġa ħalli jbillu griżmehom. Dovic beda jredden u jgħid dwar il-kanuni li kellu fuq il-għolja tal-Ġiżwiti u kif kienu ppuntati fuq il-port biex ifarrku l-ewwel biċċa tal-gwerra Franċiża li titħarrek u semma wkoll dwar it-trunċieri li kienu ħafru mill-menqa tal-Marsa sal-Blata l-Bajda biex jimblukkaw il-Franċiżi minn dik in-naħa u beda jfaħħar il-kmandant u l-mexxejja l-oħra tal-battaljun u jgħid kemm kienu nies qalbiena u għaqlin. Mikiel Anton Vassalli baqa' l-ħin kollu ħiemed u kiebi u s-Sinjura Rosanna ma damitx ma ndunat li hu kellu xi nkwiet qiegħed iħawwadlu moħħu, għalhekk biex tagħmillu l-ħila u ġġagħlu jiftaħ qalbu, qaltlu, Mikiel Anton, int fejnek din il-ħabta? Ġorġ u Anton, it-tnej semmewk għax ilhom ma jarawk. Vassalli tniegħed.
Donnu kellu qalbu miġugħa. Imbagħad wieġeb. Kemm xtaqt narah lil Anton. Lilu ġejt infittex. U kif qalek?
Qaleb bil-ħatfa għajnejh lejn Margherita. Donnu ried ifehemha illi hi wkoll kellha x'taqsam ma' dik il-mawra tiegħu għandhom. Anton, il-ħin kollu jew fit-trunċieri jew fil-batterija. U Alla jersaq l-hawn daż-żmien? Qalet is-Sinjura Rosanna. Bħalissa jkun ħdejn it-tribuna tas-Sultan, jagħti l-kelma tal-qaddis. Mela mmur infittxu hemm. Qal Mikiel Anton, u filwaqt li sellem bil-qima kollha, ta ħarsa ta' ħniena lil Margherita, ħareġ mid-dar u telaq lejn it-tribuna. It-tribuna hi loġġa kwadra mibnija b'sengħa sabiħa, bl-arma ta' Sultan Pinto fuq il-ħnejja ta' quddiem u b'qanpiena fuq il-quċċata tagħha. Qiegħda f'nofs pjazza żgħira wara bini kbir u qadim ta' żmien l-ordni. Għal-lum ser nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu Isliem.
Għadkom kem smajtu sil toħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.